In iwacho ni moso krach nikech in pok omos ng'ati. Chieng' ma gibro moso ng'ati e kibro ng'e ni mos en gima rach. An e wuon Silvia yawa. Ne wawuo kae mondo wadhi kamoro ma wan e kendwa mondo wawach wach. Nyasi gima ne timore. What do you take me for?
Do you take me for a child? Idwa ni mondo wawuoth kodi ka, wawuoth kodi mondo you fabricate all kind of lies midhi wuondago. No! Watikore kodi ka. Kama u utime arus no em watiekore, kama ukwakoru ni em watiekore. Iwinjo wuon Silvia?
Nyasaye ung'e e ni e chunya adieri onge gimoro amora e kinda gi Ladhos. Ikuodo wiya. Akuodo wiyi manade?
Jago cha do think I'm a child. Look at my beards. Opong'o lwar. Ka Ladhos oheri adier to in be ihere adier. Ang'o momiyo Ladhos ringo ka onge gimoro marach motimo? Eh, ya wuon Silvia, in koro aneno kok wadhi elewana. Eh? Gima tin yango momi iloke kore ni mountains. Nyako chien mama maduong'. Ohitaji heshima meke. Kosi mer. Ha?
Iwacho nang'o? Itemo wacho na mer donge? Okay. Anya bet na mer kendo adum kong'o. Yes. But does that give Nyakochia opportunity mar ni dhako manyuomo nyalo wuotho here and there ni kwakore gi ji in the open?

Ka ng'ama rito presidential results. Ya, ok ene echa ba. Eh? Kanyako che kuche ma kachopo hotel tayudo ka weche ng'eny ma cases koro ng'eny ma ma piny ai tang'o ma dhi mbele yaw. Apenji.
Gin weche mage? Akia ni gin cases mage. Kasongo.
Ikia cases go to at the same time cases go tek. Ichung' kanye? Donge awinjo mana kaka Sylvia gi Wanji bi wuoyo. Kaka giwuoyo wachacha ni, "Ei, cases gi, kes- cases gi tek." Koro ni ichung' kanyo irito cases matek mondo gitieki kar mondo idhi many na chae kamoro i mondo ikelna. Ogudo Wenga.
Otende moko go donge ing'e maber niya gibiro dwaro cash. To ten nyako chia kende minyalo miya chiemo. Bo tachulo mos mos yawa.
Kasongo next time ka ori chiemo ng'e ni en a matter of life and death. ibiro piyo. Koro di chopo ka iyud ka faint. Onge ng'ama nyalo tho ko mm, ng'a nyalo tho ka rito chiemo to ng'a. Ok inyal. In kitema tema ni faint ni ni faint. Akawo ka ring'o mobul gi kachumbari takale umi ni fiu tachaka kalo ni fiu. Ichung' malo mi chikri mi ger kabisa to mana sema na chieri. Anang'e chieri ki faint ni denyo.

Hmm? Eh, sani aneno kidhi maber in naka temo jatelo eh. eh. ka kom plastic be koro tindi keto nwaka kom ni kayudi ni ng'ato obete ma, ma, ma koro mara sawa sawa kom plastic nok nakwa mana jirani moro ka mondo akonyrago an dagol kanye pesa ma nyiewogo kom plastic yawa danyal nang'eyo ni dakobed mari apenji imadhe te Mamuodo kombe.
Ai.

Eh, Sylvia. Yes, jatelo.
Dogo pio manade ni? Eh, asetieko.
Mm. Erokamano for, for understanding. Mm. Mm. To yudo ka mama udhi nade? Eh, ayudo ka dende lit but amiye yath odhi dhi maber. Mm. Eh. To Sylvia penjie. Eh. Nyakochia ni e mama u kose in gi mama u moro mopogre gi nyakochia? Ai nyakochia donge en mamwa. Mm. Hmm.
To maneno mana koket nyakochia enure i group mar par joka wod ka dhano gikore to gitimre mbanga nono ma kata koro gacho ni gikuodo wi joluo modak e par joka wod ni orang ng'ato mondo owuo kodgi. Eh,
an mano to koro akia. An gima ang'eyo ni mamwa tuo nyaka sani kuma wawuoye kodi ni. Kose emergency omiyo wacho ni dhiyeno. In ema koro idhi wuoyo kodgi mondo kik gikuod wi dhano kuro. Ai, ah, ah.
Sawa, inyalo dhi tiyo tijeni. Erokamano jatelo, to mos kuom wach manie grup ni. Ah, mano weri go, dong' mano iwachono kineno. Mano weri go, dhi adhiya iti tijeni.

Odonj odonjo ka. Na wuon Silvia.
Nyako chia ma ja oda odonjo ka. An ok aneno nyako chia. What did you take me for for a little child? Nyakoche odonjo ka some couple of seconds ago. Nyakoche no kai won Sylvia. Oonge kae unless in gi message moro amora iwe na bro miye. Wajibi. When did we come age mate? Na nyako mi isus mag wife mara. Ne mtie mana isus matindo mwado discuss. We si odonjo ka. Donge manyi si won Sylvia ano kane donge in kata in kae ere ere mi ere mi Sylvia. Winjo wanjibi.
In manyaki produce nyakoche. Nikech nyakoche odonjo ka.

Niko poa. No, just it. I'm not talking to you anyway.
Hey. Yes, it's Chokokai. You bro ki client eh? Ah, that's nice.
To gima da penji, event ni uh, what imekani? Kiambu Road eh? Baba Kiambu Road donge duong. Oki specify Kiambu Road chakre Thika Road nyaka Kiambu.

ji bi ang'o ma ukete e jik olwar e buji kolo yel moro mok notwo chamade waji bi who is brighter now nyako chado gi wuod riek Do koro ineno ka richo ni dwa hinyi. You are being smoked like a snake. Wuon Sibia anok adwa lweny. Kata anok adwa lweny.
In fact, abira bira ka mondo ang'e go ni to what is the way forward mar life wani. Ne wan ji. Eh?
Mi mi wan nafas gi Wuon Sibia mondo wawach gima ok nyal rito nyaka waduog e ot. Mama, are you safe? Why are you asking us that? She's my wife. She's also my my mother, come my boss. Wanjibi. Mano matiende ni in go dasi timi bedo apigori kokod donge?

They now don't respect me. They take me for a ride. Who is 1GB to talk in front of me like she is blabbering? Eh, ne won Sylvia werigi 1GB. Wach gi mokelo ka. Ne ineno won Sylvia. Ok en kaka ni pare no. Iwinjo. Wan aromo gi ledhos to wosore to mako lweta. To kapod wago mbaka ma dala kaka dala dhi. Eh? An akia nang'o momiyo ikelo na wich kuot yawa. Nyako chia ikawaga nade? Iparre anyathi. Okay, ng'eyo to ang'eyo. Oyier oyier en ng'ama nigi pesa mang'eny, en ng'ama nigi uh, uh, mwandu monyalo tiyogo mondo okorogago wiyi. To kata an awuon an gi teko manyalo mwandu moro manya korogago wiyi the same way. Penje ni ure mago tang'o miwuoyego. Ne iwinjo nyako chia. Asemi enough time ni mondo ipimna gima nie kindi gi oyier oyier and you have decided ni dwa wuonda donge? Koro hapa dwa be the way forward. Koro adwa ni mondo wabed kaka South East gi North East. Onge ng'ama dhawo ne wadgi, onge ng'ama go koko ne wadgi, onge ng'ama timo whatever. Are we together? Are we together?
Jatelo. Hmm? Dongan kura awuok adwa tero ne customer moro wuoche. Hmm. Then akora go kanyako chi aduoko kikombe. Ah, ber malich. Hmm. Mani ng'eni di save nyaka time. Ato anana ka an onge kuma nyadhi e sani. To dong pok itimona kamacha? Kamane cha?
Ah, yawa, dong pok imiya pesa. Kasongo.
Bwana anaonge pesa yao kumiluonge pesa kik iluonga aonge kanyo bana jatelo ka koro in emiywagori kama to koro wan wabiro ywagore machal nade bana kasongo yani in gini pok osink e wiyi bana ok ajok awacho adieri an serious jo mwenye macho ka Mwenye macho ka nolal gi pesa na yote. Mondo wenga penji. Wachni maru wenye macho gi dongawe ni gin weche gi moko mek miriambo mapile pile miwacho ga gi yawa. Bana nyalo riambo gi, gi mata ma serious kamano. Bwana I'm very serious. Pesa na mar ohala.
Pesa ni mar ohala bende nie iye kanyo e yote no. Bwana to wenye macho gi gidak kanyo ing'e kuma gidak. Kasongo, kaw wuoche iter ne kastoma, to ka kastoma osechuli to kaw pesa ichul nyakochia. Ondiek pok ochamo piny, wabro loso. Ah, wabro loso ang'o bwana? Wabro loso ang'o? Tapenji bwana. Bana in gi pachi malew gi pachi malachno kaka ng'eyiga. Bwana wuod Owengo ok inyal kano pesa kamoro achiel bwana. Nokiko kata moko e bwo lowo, kata moko nokikete simu. Financial advisor. Eh, eh, eh. Je customer riti.
Telo. No nene. No nene ofis jatelo e kochung' kode. To chal ka gima ging'iyo kode. Picha aoro, aoro. Makoro kogone simu e radius mantie no to koro make amaka. Eh, eh. Eh. eh, ber, eh, wabro loso. Onge wach erokamano. Eh. eh. Eh. Opak jawarodi yeah. Dinade? Ano igajori gi jodala. An aloso kodgi matin. Atimoga farming yo dala kono. Oh. E ing'e Nairobi kae mayudo kae ok rom. Koro nyaka iriwe gi gimoro. Ani kata dited gima pok opur. Tabe. Yodi. Nyako chadhi nade?
Nyako chadong ni kare.
Eh, eh ni wae kane. To donga we hotel.
Gini genu. Eh.
To en lweny mane men lawruok gi diemruok gi mudo du budu di. Ya ol en ga fwambo weche manade. Koro mago to kori winjo kure. Ani nyasaye manogola kuom Silvia. Nokonya. Ne apit kwani kagi matimo eh? Ang'o? Gimo pongo mtandao everywhere. Odu wache urumo ko marito wat. Ang'o?
Gini ng'anya mtandao ni kamora mora. Hilo. Ni jatendi. Watu ya kibira.
Hey! Kwa sababu uko ndani huko kwa tianga. Ndani ndani. Naosa kitu mpaka inang'ara inameremeta. Alafu sasa naleta hapa kidera. Wodi. Ini ma ngat ma- ngat monge Nyasaye. Ang'o minyiero? A- An gi mamora ni Nyasaye mano konyaka. Ineno ma yienyo ni nonego bed ora.

Eh, dwaje maber.
To mugera gera ni nitie gima rach? Ani luongo ni Samson. Hmm. Ya wadoni ni luongo ni Yano Tieno. Oh. Wan DCI officers. Koro ne on tinga mama manyo.
Ma nyalo bedo in.
Eh, hey, mano to an picha na utimo nadi? Oh.
Ah. okay, sawa sawa kamano in. Koro mm.
Nitie allegations moko mokel kuomwa mhm. mag abductions. Mm. Kinya luwa mondo wadhi e, e police station mondo wadhi wa verify information then mm. ibadi. Nikech ng'eni ka wand ng'ato eh, osudo golo koka. Gima ok ing'eyo ni wadak e Kenya ma sani mako ng'ato to ndalo bang' ndalo ariyo ndalo adek kama to iwinjo mano tho. To allegations gi wakanye. Allegation owuok par joka

Alo, e Jabungu, iwacho nang'o wud luo? Eh, eh, eh, to gin polise adi? Eh, to ging'e ni wuoyo koda? Eh, kike ni wuoyo koda. Eh. To giwacho ni gimaki kes man. Mar Silvia chande. Mama, mama. Ne. Eh, in kik item ni dhawo kodgi kata ni Eh, eh, chuma kaka kike kaka gidwaro. Eh, bila bila mamuol. Eh, sawa sawa. An bila ram kaka nyalo timo go koni. Sawa sawa. Eh. eh.
Mano dhano prang'we. Ford. Dhano Ford, eh? Mana keto 10 emergency to Okay. Mano dhano prabich. Mano breakfast. Mano lunch. Mano supper. Osagolo supper ni.
Ma, madhi. To nade? Ber ahinya ka songo. Eh. Eh, aneno kichopo atok ni ang'o? Ating'e ni an ga chuny nono. Iwinjo? An an chuny nono ma gimoro amora kidwa miya e bill ni. To an achama achama gi chuny okwe. Ah, iwinjo ka songo.
Mm. Sani piny rach kodwa ka, biashara rach mar hotel malich. Eh? Pesa ing'e nolal. Koro sani kineno atwa tedo mana chiemo matin. Nikech kitedo mang'eny to dhi kethore. Eh, abe akala kala ka mondo ang'isi nitie gowi moro mane onego bed nachulo. Oh. Lakini gini customer moro ok odhi koda maber. Koro kiny nachul go kiny. Aonge tabu kasongo. In ang'eyi. Eh, kiyudo pesa tikela kela. Abro kela.
Eh, kikombe ni eh, an aparo ma imi kara ma iduoko. Eh, ma duoko. Ah, erokamano.
Tapenji nyako chia.
Eh. Bengi madier. Hey, eh, donga ngima yawa. Apinya kuchia ukituo?
Ii, kazongo.
Donga ngima inene dongi inene. Hebu yuka ni wii kama yawa. Ukituo? Yawa kasongo donga inene ka achalo ni ng'atuo yawa. Kata inure ukituo?
Enure ngima kasongo. Ang'o mi ipenjo weche go yawa? Ik mi ina mon watuo. Unge kata wat ni mora mora matuo. Ii, kasongo wangima. Yawa, ipenjo nang'o? Oluore kaka nayudo Sylvia ka gi Wanjibi ka wuoyo. Ne giwuo malich ma we mana ni tuo yawa. Kasongo, eh?
Sylvia ne neno kanye? Dong Sylvia na neno gi Wanjibi hotel ka. Hotel ka?
Hey. Ah, Kasongo. Eh, yawa, ano kanal riamba ja Kristo yawa. Eh, Adier?
Nyako chia.
Eh? Eh.
Apenji wan jibi. Eh? Silvia nobiro hotel ka to kinya nyisa kata mana goda simu ni Silvia nyara ni kae yawa wan jibi. Silvia manyali? Eh, Silvia. Mano ko jafwambo gi kewa siolo ni wach. Apenji isechulo gowi? Eh, me yudo ka kono nyako chena bro chulo kiny. Nyol frame.
Ha? Mae sani e injury time mar fu mar funde. Eh. Eh. eh ok mo atich ka wuoche gi oyiech to ng'at matwang'o ne gi wuoche. Wero bet gi mon. Ah, wanjibi mm? weri gi kasoko apenji Silvia nyathi ma Silvia no chal nadi yani ok onyal kata eh, biro ong'e ni min gi ni hotel to ok onyal madheo Silvia ne kalo kamana ka iga piko an kata na weni nene ah, ah wanjibi kasongo nyisa maber ni Silvia no biro ka mu bedo ka ubedo ka kuom seche mang'eny kuwuoyo apenjo kinya kata nyisa ya yawa madhi kasongo ni be mariambo kotit Mano koro kasongo ne dwa ni ole chiemo. Koro omedo wach, omedo wach mondo ah, ah. ool chiemo. Ah. Wan jibi.
Kasongo tang'e ni kadwaro chiemo to go mbaka. Lakini riambo to koriambo. Ah, madhe onge wago fwambo kikeyo. Madhe we, we, we kwanza wa Silvia no werigo mama. Mm -mm. Wa major on the, on the majors.

Wanjibi, hmm? ruch gini. Mama kata ka rucho, gini ji te oseneno nyaka jok mani dala. Te nyaka jok mani loka oseneno.
Alo jatelo. Inadi. An bena maber ofis ka dichie ofis ka dichie momaka. Ing'eni mani ofis ma, mar sirikal koro bende nyaka wati atiya n'oganda. Eh. Koro nitie shida mayudo ka- gi kari kanyo, adwa ni konya matin. Nitie ng'ata moro ma okel kari kanyo, iluonge ni Jabungu. En ng'at mo omino wiye rasta kama, omino wiye ka rasta rasta. Eh, inene kanyo. To Omake gi kes mane? Abduction? O abduct ng'ano? Oh. To ng'amo e, mlalamishi no bende nitie kanyo, complainant bende nitie mar kes no? Ikia. SCID. Oh. Koro adwa ni konya matin jatenda. Adwa ni Kijana ndo iko nyaka wanyalo gole ei sel kanyo. Otek. Eh, jo CID. Onge gima tek jatenda. Donge an anyalo timo gimoro to ubende kaka idwaro to timra tima to Tek. Okay, sawa sawa. Sawa.
Hey, ok omak nang'o ya? Wagochni kendo. Inure mak simu, mak simu yawa. Eh. Yawa. Ah, ah. Nyalo bedo ni Enure wang'e koro lero oseparo gik mane onyisa. Hmm? Koro wiye kuot duogo ot. An aseng'wonone. Agochne anyise ni an ase- aseng'wonone obi abiya.